kuvheya nyika dzino who has been in china for the past uh, couple of days vange vakaenda on his routine medications on his routine check ups sezvo vasiri kunyatsofila bhoo mukuru so i know a lot of people pese panoenda mukuru kunorapwa vanhu vanosara vachiti ee chichii havachadzoka ye zvazodai zvazodai so but eh, usually mukuru anonyadzisa vanhu anozongodzoka anenge vaive vanongogara vachitaura eh, is it eh, vandemo aiti i will be back aiwa ndiswazniga aiuti i will be back so ndo zvinongoita mukuru he is back now but now issue the issue is the government through the ministry of health yakaishuwa a statement ari mustatutory instrument 83 of 2020 vachitaura ivo kuti if mareturning uh, eh, residence due to the uh, pandemic munhu paanodzoka especially achibva kumainfected countries anofanirwa ku yenda painonzi yo 14 days isolation for achiita undergo self quarantine but the issue with the people now vanhu vari kuti why is it mukuru havana kuenda pathe mandatory 14 day isolation upon return from china which is the epicenter of the uh, pandemic so those are the issues eh, vanhu uh, are now saying kuti are these people immune from the e, even from their own laws are they immune even to the uh, pandemic itself ndo zviri kutaurwa nevanhu vachishamisika kuti we have seen mukuru vakutorova maround vachitomita magovernment officials vachitodai so vachitodai so saka who will enforce the law kana zvatinofunga izvozvo ndezvekuti leaders must lead by example anti makaona panonzi pachiyapa yakamboitika pabotswana yekuti health minister vakatongoti president chaichai chamakuvangu achitongopinda vavanzi no haus kubaya padhiri enda pa 14 days dzeself isolation because you pose a risk because anogona kunge akatestwa now choregera kuwanikwa since zviri izvozvo zviri kunyatsoitika pamaissues akawanda so the people were talking the people were like uh, vice president uh, constantino chiwenga flew into the country from china on friday

his soul rest in eternal peace so he traveled to china for regular checkups but upon return which he did on saturday afternoon akatozoonekwa aatona napresident munangagwa vakutoita zvemadisinfectants aye anga adonetwa nakuda tagwirei achidonetera tuzupco so ndozvikunzoni why is it baba pamakasvika hamunawo kuendawo ku14 days isolation so he has joined his boss munangagwa who also travelled to namibia and did not seek the mandatory self isolation on return so the issue yakazonetsa pana pana munangagwa is that akaenda uku kunamibia same time yakaendawo masisi but masisi akati achingosvikawo masisi with the president of botswana akati achingosvika upon his return vaatorohwa ku 14 day self isolation finance minister mtulincuve also did not go pavakabvawo kueurope but Europe ndo yato chibaba bapa in as far as number yema cases is concerned so the people vanhu vanobvunza vanhu havaregere kubvunza they are now asking kuti why is it uh, these bosses did not receive quarantine why is it they did not receive self isolation ama 14 days kana nyika yacho ingabva yatofa here nekuti waendawo paself isolation for 14 days instead of uh, pamwe kuti unzira eh, zvirwere muno so the issue has been addressed and vanhu varaiza maconcerns avo to the effect to the extent yekuti igeorge charamba who is the presidential spokesperson azorespondawo

yei from not observing zvimwe zvinhu zvikuita kuti chinji spread munhu avha atopiwa e, atobva atosvika kupiwa nechimuti chekustopa spread chekuleader the task force e, eh, ndozvamaona patanyora tataura kuti zoni he is ready to take over this is what is happening he is ready to take over the eh, leading of the task force yakagadzirwa iyo navamunangagwa to deal with uh, this pandemic so the leading of the task force yakaiswa mumaoko evice president vice president's office so paya patati zvoni eh, vice

tackle the pandemic so he will be deputized by minister masanctions nde minister chirwere ndeche mawestern countries minister masanctions ndiwo akaita kuti chirwere chiuye minister opa muchinguri kashiri so minister ava ndo vachange vachideputiza um, mr chiwenga kunyukovedzino so

self isolation ndo pane nyaya yedu ipapapa so vanhu vakazobvunda zavo kuna idzo dzegeorge charamba the spokesperson to why wasn't it followed zvanzi yes he is back self, self isolation arises in circumstances where you would have not had the necessary precaution taken there is what they call testing have you ever heard about testing he has started to work and is chairing the task force he has to literally leave the brain the brain to get into the office this is an emergency so ari kuti iye kana iri emergency tinombosiya zvekudzivirira e, pasaidi ari kuti self isolation is only done for those vanenge vari eh, vasina kuteka the necessary precautions but this is uh, in itself a

punishment from God on the United States and the West for imposing sanctions on Zimbabwe yakatekeshera nyika iyi nyaya iyi ikazara vanhu vachiita mamixed sentiments vanhu vachiopoza zvainge zvataurwa nechimama mama so